marĩtwa makwa njĩtagwo njoroge wa baiya na ndĩ mũmbunge wa gĩcigo gĩa mbunge gĩa gĩthũngũri rĩrĩ nĩ ihinda rĩakwa rĩa kerĩ gũkorwo ndĩ mũmbunge mbere ya nduĩke mũmbunge ndarĩ wakiri wa gũcirĩra andũ kũrĩa kĩambu gũciarwo ndaciarĩirwo o kũu kĩambu itũra rĩa gĩthũngũri kũndũ gwĩtagwo gĩthĩga na no kuo ndakũrĩire na gũthomera ndathomeire primary school cia kũu na secondary o ya gĩthiga secondary ngĩũka Nairobi University kũrĩa ndathomeire degree ya watho ndĩna family ndĩna mũtumia mũtumia wakwa etagwo Jane Wambui na ndĩna ciana nĩ andũ agima eh, igĩrĩ airĩtu erĩ ũndũ ũmwe nyendete mũno nĩ wa ũrĩmi wa ng'ombe Maitũ nĩwe watũgũrĩire ng'ombe ya mbere, akiuga ndangĩenda kuona tũtekũruta tũtekũruta wĩra ũcio. Ona rĩu no ndĩwĩkĩrĩire, no tũrona no tũrĩmaga ng'ombe na mũtumia wakwa, na nĩ wĩra twendete twende kũ- twendete kũruta Eh, mũno nĩ nyendete nginya kũrĩa eh, irio ici- iria cia ũ- ũndũire ndĩaga ta gĩtheri na gakima nĩ ndĩkendete nyama cia mĩthemba nĩtũ- nĩtũciendete Ĩ, na no twendaga ona kũrĩa tũmatunda ũguo na tũboga na nyĩmbo cia gĩkũyũ ĩ, kũrĩ aini mainaga ciugo ũkaigua ona ũtegũthikĩrĩria ciugo ũkaigua mũgambo nĩ mũbacĩrĩre wega na rĩngĩ ona nĩ ũgũcithikĩrĩria na ũkaigua nĩ- rĩrĩa uma na maũndũ maragũthumbũra nĩ wagĩa na kũgũrũkia meciria ndiendete mathako mũno hihi ũndũ ũrĩa niĩ nyendete gwĩka no, no, nĩ nyendete rĩrĩa ndĩna nĩ ngeragia gũthondeka mahinda ngakorwo ngĩ- ngĩ- ngĩteng'era mwenyewe nĩ ũndũ wa kũiga nĩ ũndũ wa kũiga mwĩrĩ mm, mm, ku- ku- nĩ ũndũ wa kũgite- kwĩgitĩra mu- ku- ku- gũtumberia mwĩrĩ tiga mũbira ingĩrorera hihi angĩkorwo ndĩ ndĩ handũ ta gym Ĩ, mai- ũndũ ũrĩa ndĩtigĩrĩte mũno nĩ kũbĩra nĩ gũkorwo nĩ wageria gwĩka ũndũ na nĩ werutĩra kũwĩka Ũgacoka ũgakora ũndũ ũcio ũrĩa wothe ũkwĩgeretie nĩ kwahĩtana. Ũcio nĩ ũndũ ũcio nĩ nĩ ndĩwĩtigĩrĩte. Koguo ingĩenda gwĩka ũndũ, nĩ ngeragia kũgeria ũrĩa wothe ingĩka ndikae gũkorwo ndĩ harĩ nĩ gũkũhĩtana. Tũtwarithie bũrũri ũyũ atĩ Mũkenya wothe harĩa arĩ nĩ araigua ona kana nda- at- atukanĩte na andũ arĩa atukanĩte nao ti ngũĩ enayo nao na nĩ ma- nĩ mekũhota kũmũ- kũikarania nao.